Салмысыз. Безнең театрыбызны Туймазы татар дәүләт драма театрын сөйгән кешеләребезгә кайнар сәламнәребезне җибәрәбез. Сезгә уңышлар, тазалык, саулык телибез. Без сезне хөрмәт итәбез. Сез безне яраткан кебек без дә сезне яратабыз. Рәхмәт сезгә безне спектакльләребезне караганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә безнең белән дус яшәгәнегез өчен. Без бүген сезгә спектакльләр түгел, концерт номерлары түгел, бүген сезгә без күрсәтергә булдык, артистлар, Спектакль алдыннан ничек үзләрен матурлыйлар, ничек үзләрен бизиләр, ничек үзләренең геройларының йөзләренә керәләр, ничек шул геройларын сәхнәгә чыгарып күрсәтергә телиләр, сезгә шушы хәлләрне күрсәтеп, шушы эшләрне эшләп бирергә иде. Барып чыкса, барып чыгар дип уйлыйм. Минем Исемем Алик, фамилиям Зайлялов Харис улы булам. Мин Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты. Әз генә булса да, шул гримнар турында сөйләп үтәргә уйладым. Гримнарның төрлесе була, иптәшләр. Хәзер, гафу итегез, мин бая кабырлап утырырга уйлаган идем дә, ну башта башлагач грим турында. Грим ул борынгы-борынгы рәсем, борынгы-борынгы Кирәкле эш булган артистлар өчен. Аны әйтәләр, индуслар әйтәләр, бездә чыккан ул грим, без беренче башладык ул гримны күрсәтә халыкка, битебезне бизәп чыга башладык дигәннәр. Кытайлар үзләренекен версиясен чыгарганнар, үзләренең версиясе белән яшәгәннәр. Японнар та шулай ук үзләренең версиясе белән яшәгәннәр, үзләренең гримнары булган. Ну, бездә дә, Рәсәйдә дә ул гримнар булган. Патша вакытында, патша кырында йөрегән артистлар булганнар, тоже бизәлгәннәр үзләрен анда. Кызыл чөгендер беләнме, хром беләнме, сажа беләнме, төрлечә-төрлечә үзләрен матурлап, үзләрен үзгәртеп чыгыш ясаганнар. Ә инде авылларда инде андый нәрсәләр булмаган, андый гримнар. Ул бит инде уналтынчы гасырлар дип алыйк, ә бит унбишенче гасырлар, унҗидедә дип алыйк. Гасырлар буенда килгән инде ул гримнарның баюы, матурлануы, көчәюе. Каен туызыннан да Маска ясап чыгышлар ясаганнар, юкә кайрысыннан да, имәннекеннән дә, ну, кайсы агачның кайрысын яхшы итеп тапканнар, шушылай эшләгәннәр инде. Ә бу инде менә мин сезгә төшердем, ясадым, бу кабуки дип атала. Бу японнардан чыккан гримнар. Алар бүгенге көндә дә аларның спектакльләре менә шушы маскалар белән, шул гримнар белән чыгыш ясыйлар. Аларда, аларда бар отрицательный маскалар, бозыклык, аламалыкны күрсәтә торган, алып бара торган. Бар положительный маскалар. Ул һәрвакыт ала явызлык, яхшылык белән көрәшә бит инде. Шуның өчен менә шул шул маскалар монсы аламалык маскалары, алама гримы, бозыклык гримысы. Ә инде яхшылыкны төшереп өлгерә алмадым. Төшерергә уем да бар иде. Ярар, хәзер мин монсыннан

Шуның белән кулланабыз. Икенче грим бар. Монысы цир, цирковой грим дип атала. Э, ну, театрга да ярый, театрда да. Менә әле генә әйтеп беттем бит инде. Э, әкиятләр өчен файдалана торган Бу менә обязательный атрибутлар, агы, кызылы, карасы, алар әкияткә нык файдалы. Әкияттә битләр төрлечә үзгәрергә кирәк бит инде. Әкият булгач, анда бит инде кеше генә уйнамый, анда эте була, песие була, маймылы була, тычканы була, һәммәсе-һәммәсе төрле җәнлекләрне төрлесен эшләргә, ясарга туры килә. Үзгәрергә, битне үзгәртергә һәм үзең дә үзгәрергә. Ә битне үзгәртәсең икән грим белән, характерны да үзгәртергә кирәк булачак. Характер үзгәрә, грим дә үзгәрә, тормыш та үзгәрә. Әкияттәге балаларга матур булсын өчен шуның, шул грим белән файдаланабыз. Ә бу, бу грим булмаса инде, монсы белән дә файдаланабыз. Барыбер грим бар, ул грим. Элек без яшь чакта менә мондый

Без кулланган лейкопластирлар. Шуннан соң гримга керәдер. Бүген гримнар бар. На, на водной основе диләр. Алар кулланалар художниклар да, без дә кулланабыз. Ну, безгә ул хәтле бик кирәге юк. Безгә менә үзебезнеке җитә. Ярарлык. На водной основе аларны менә хәзер бар хатын-кызлар, бар ир-егетләр Паркта утыралар, анда бәйрәмнәрдә балаларның битенә чәчкә төшереп, агачлар төшереп, пейзажлар төшереп, күбәләкләр төшереп, бик матур әйбәт грим, ул су белән юасың да бетә дә куя, бер бер зыяны да юк. Бик матур, бик көчле гримнар. Нәрсәгә гримны сөрткәч, грим, гримны биткә салгач, грим белән уйнап чыккач, спектакльдә Менә шушы лосьон белән битеңне тазартасың, чистартасың. Хәзер менә менә мондый ниләр дә бар. Ватная основада пятачоклар бар, алар белән сөртеп алдыла. Ну без өйрәнгәнбез ватага, вата белән сөртәбез битебезне гримны алабыз. Ну бит инде ул лосьон белән сөрткәнче без иң башта Вазелин белән, крем белән битебезне чистартып, шушы гримны тазартып алабыз битебездән. Теләгегез булса, грим салып күрсәтергә могу. Телисезме? Күреп торам, телисез. Мин үзе картлык гримын салыр идем сезгә, күрсәтер идем. Мин уже үзем карт, үземнең җыерчыклар весь битемне басып беткән. Ансы миңа җиңел салырга. Менә сакалларыбыз бар, бабайлар сакалы. Рәхәтләнеп шуны ябештереп күрсәтәләр. Кирәк булса, әйдәгез мин сезгә әкияттән берәр хайван гримы салып бирәм, үзем, үзем, сезнең күз алдыгызда. Ул кызыграк булыр, балаларыгызга күрсәтерсез, балаларыгыз шатланып карап утырыр. Бабай әбине Сез спектакльдә дә күрәсез, әкияттә балаларыгыз сезнең әкиятләрне карыйлар, сез карый алмыйсыз, менә шуның өчен сезнең өчен генә олыларыбыз сезнең өчен генә бер кызык грим салып бирә. Тузикмы? Тузик гримы.

Менә әйтмәдем дә, күрсәтмәдем дә, мин килгәндә үк битемне тазартып, җуып, матур иттереп, корытып, җуып килдем, чөнки тузанны Җуылмаган биткә крем салу уже кызыгы калмый, ул сыланмый, ул бизәми, битне бизәми. Шуның өчен менә шулай әкрен генә утырып, әкрен генә моңаеп, әкрен генә үзеңнең Эчеңдәге сүзләреңне, геройларыңның сүзләрен эчтән генә үтә-үтә, сөйли-сөйли гримны саласың инде. Ну, һәрберебез үзебез булган кадәр, өйрәнгән кадәр салабыз аны. Теге режиссер анда ничек күрә, шушылай сорый да миннән. Алик Харисович, шушындый-шушындый грим салырга иде, мондый-мондый грим салырга иде. Актрисамы, актёрмы, ир-егетме, кыз баламы, хатын-кызмы, әбиме, мин шушы гримны, кайчакта алар сорыйлар да, шул гримны алар сорарга, соравы буенча күрсәтеп бирәм дә салып бер мәртәбә. Шуннан соң инде алар үзләре сала башлыйлар үзләренә ул гримны. Без барыбыз да Ул якта остабыз, булдыклыбыз, безнең театрның кызлары да, егетләре дә укымышлылар, булдыклылар, беткәннәрдән түгелләр, безне бөтен җирдә дә яратып, бөтен җирдә дә учлары китеп карыйлар безнең спектакльләрне, безнең әкиятләребезне, Гриммны әкиятләребезне. Шуның өчен. Рәхим итегез, туганнарыгызга, танышларыгызга керсеннәр безнең челтәргә, безнең интернет челтәренә театрныкына. Безнең белән бергә, сезнең белән бергә карап, шатланышып, ушлары китеп утырсыннар. Вот нинди театр бар икән безнең Башкортстанда, безнең Татарстанда, безнең Рәсәйдә бәләкәй генә театр булсак та, бәләкәй генә шәһәрдә яшәсәк тә, без зур фестивальләрдә катнашабыз. 22 нче елны Казахстанда икенче бөтендөнья, бөтенхалык фестивалендә катнашып, безнең театр икенче урын алып кайтты. Бу зур эш. Алты ил арасында ил, ил бит районда түгел, шәһәрдә түгел, Башкортстанда, Татарстанда түгел, ә илләр, анда Грузин иле, Азербайҗан иле, Таджикстан иле, Кыргызстан, Үзбәкстан, Казахстан илләре катнашты. Ват, без шулар арасында Туймазылар чыгыш ясап, икенче урын алып кайттык. Зур урын булды бу безнең өчен. Бик шатлыклы булды. Менә әкрен генә барабыз, эшебезне эшлибез. Әкрен генә, әкрен генә. Әһә, хәзер борынны ясыйбыз инде.

Сез уйламагыз, бу абзый өендә үк эшләп өйрәнеп килгән дә, хәзер мактанып утыра дип. Теләсәгез, менә моны сөртеп алып рытам да, менә бу тузикның битен ясарга могу. Теләсәгез, аны түгел, менә бу тычканның битен ясарга могу. Прямо сезнең күз алдыгызда.

Хәзер менә мыекларны сузып ебәрсәк, эткә ашарга тырышырбыз. Ну, беләсезме, аны э, әле мин моннан кулланам, савытлардан э, төсне үзгәртер өчен, менә гримны Моннан савытыннан әйбер ватный палочка белән монда зубной палочка беләнме алып учта ике төсне бергә буяп, ике төсне кушып, икенче төс чыгарып, икенче төс эшләргә була. Элек бездә элек гримда үзенең палочкалары бар иде, бумажный палочкалар бар иде. Хәзер аларны чыгармыйлар, хәзер алар грим белән Кушылып сатылмый нигәдер, әллә иренә башладылар, әллә югалдылар аны ясаучылары, мин сезгә аны ясап күрсәтергә могу, ну, әле качым юк үзем белән, кача алып килмәгән мен, гафу итәрсез, ярыймы? Шуның өчен менә шулар белән кулланырга туры килә инде. Һәт.

Кичә генә безнең театрда премьера үтте. Тәки очты бабаем дигән спектакль булды. Премьерадан соң Менә бабайның куллары калтырый. Бабай примерны нык кына уздырган дип шокка тотылмагыз. Мин андый, мин дә андый гадәт юк. Мин тәртипле бабай.

Менә шулайрак була да инде тузик безнең. Тузик, музик. Шадымы? Кызыкмы? Шанам кызык булгандыр дип уйлыйм. Дусларга һәрвакыт кызык булырга тиеш ул. Дуслар һәрвакыт кызыклыкны табырга тиеш үзара сөйләшеп утырганда. Менә шундый грим бу әкияткә булды. Мондый гримны сөртеп алып, битне генә, менә кешенең битен генә үзгәртергә була. Менә бу тональный тональный кремнар белән, тональный гримнар белән. Ансы инде авызны бәләкәй итәргә була, авызны зурайтырга була, танауларны выпячивать итәргә була, битләргә румяналар куеп, бөтенләй икенче рәвешкә кертергә була кешене. Карадыгыз? Бу якка да борылып күрсәтимме? Менә, рәхим итегез, бу якка да борылып күрсәтәм. Ату көзгедә генә ул ялтырыйдыр. Менә шундый тузик. Тузиклар алар күп инде, төрлесеннән төрлечә ясап була. Мин сезгә монысын гына күрсәттем. Э, күңелегез ничек тарта, ничек күрәсез үзегез тузикларны. Өйрәнергә була ул өйрәнү кешенең күңелендә ятса, шушындый күңеле шуларга уянса, рәхәтләнеп утырып Эшләргә була, ә ни яшәмәскә, эшләргә кирәк. Үзебезнең күңелебезне күтәрергә кирәк. Уф, теге җирем авырта, уф, бу җирем авырта, кузгала алмыйм, и, тегесе булды, монысы булды, дип утырырга кирәкми. Барысын да карарга кирәк, барысын да тикшерергә кирәк. Тикшерсәң, карасаң, тырышсаң, барысы да менә дигән килеп чыгачак. Ә хәзер инде мин сезгә бу гримны ничек үзебезнең битебездән алабыз, шушыны карап утырырга

Каләмнәр бар, магазиннарда сатыла, хатын-кызлар магазинында. Каләмнәр бик файдалы, бик җайлы. Менә аларның ак каләме бар, ак төстә каләм. Прям әби-бабайларны ясаганда иреннәрен төрле төрле җыерчыклар ясаганда ак каләм бик файдалы. Кара каләме менә файдалы, бигрәк тә сызыкларны сызганда җайлы, нечкә сызыклар сызарга. Болар белән нечкә сызык сызып булмый, бу гримнар белән. Ә моны моның белән ничек инешкә тигез матур сызыклар сызып ясарга була. Күп инде аның кирәкле, файдалы әйберләре. Ярар, менә хәзер күрсәтәм ничек грибны алабыз биттән. Мөмкин биткә шундук вазелинны сөртергә мөмкин. Ватага вазелинны сыгып, вата белән мамык белән. Элек безнең әткәй-әниләр мамык та димәгәннәр, вата да димәгәннәр, пөхтә дигәннәр. Менә бу төп пөхтә дип атала. Пөхтә булган. Ә вот килеп чыккан ватага әйләнгән, ватадан әйләнгән илем. Или дөресрәге мамык, мамыктан ватага әйләнелгәнме? Менә без элеккегеләр беләбез чират дигән сүзне. Хәзер ул чират бетте, очередька гына әйләнде. Без элеккегеләр, бездән дә элеккегеләр чират та димәгәннәр, очередь та димәгәннәр. Нәүбәт дигәннәр. Нәүбәт дип сөйләшкәннәр. Синең, син иртән иртүк торып нәүбәткә алдыңмы әле үзеңә? Мин Менә йокыдан торып өлгерәлмәгәнмен, мин нәүбәттә соңгысы булып калганмын, дип сөйлиләр хәзергеләр. Без шулай әкрен генә үзебезнең телләребезне, үзебезнең ата-бабалардан калган телләребезне онытып барабыз инде. Моны онытмаска бит кирәк иде, яшәргә, истә тотарга, балаларыбызга өйрәтергә. Менә бүген мине әле сезнең алда экранга төшерә, сезнең белән гапләштерә бер сылу кыз. Ул кызның исеме Айгөл. Ана аның яшь кенә кызыкай булса да, яшь кенә ана булса да, аның балалары икесе дә, улы да, кызы да татарча гапләшәләр, бик әйбәт, бик матур. Рәхмәт анарга зур. Үзегезгә рәхмәт. Без дә, калганыбызда шулай тырышыйк, шулай булсын, үзебезнең телебезне онытмаска. Безнең телебез иң матур тел бит җир шарында. Сокланып, тыңлап, сокланып сөйләшергә генә кирәк, яратып. Әти-әниләребезне, бабайларыбызны, картәтиләребезне, картәниләребезне яратып. искә төшереп сөйләшсәк, балаларыбызның балалары да безгә рәхмәт әйтерләр, безне яратырлар. Рәхмәт сезгә, әлдә телебезне исебездә калдыргансыз, исегездә тоткансыз. Безгә яхшылык теләп үзегезне менә Сүз башлаганда әзрәк дулкынландыра, әзрәк дулкынландыра да, югалып та каласың. Артист булсаң да дулкынланасың, артист булсаң да югалып каласың инде. Артист дигәч тә без бит инде үз телебез белән бик сирәк сөйләшәбез без. Драматург нинди сүзләр язган пьесада, шушы җырлары драматургларның сүзләре белән сөйләшеп кенә без мактанабыз, имеш, тел остасы булып кыланабыз. Сезне Рамазан ае белән, мөбарәк ай белән сезне чын күңелдән тәбриклим. Уразагыз уңышлы булсын. Теләкләрегез кабул булсын, бер-беребезне җәберләмик, бер-беребезгә авыр сүзләр әйтмичә генә шушы зур мөбарәк аебызны каршы алдык, әйбәт кенә, матур гына уздырып, әйбәт кенә киләчәктә дә матур гына тормыш яшьләр, тормышта яшәргә язсын үзегезгә, балаларыгызга, оныкларыгызга, һәммәбезгә дә, әти-әниләребезгә дә.

Тагын да, Алла хак боерса, биш елмы, әле алты елмы, белмим төгәл, ничә елга сайлаганыбызны оныттым, гафу итәрсез. Шуннан үзегез әйтсәгез дә ярый, абый шушы елга хәтле сайладык президентны дип. Их, ана сугышта СВОда булган егетләребез исән-сау гына, үзләрен генә саклап, исән-сау гына кайтсыннар инде. Эй Аллам, тазалык саулык барыбызга да. Ходай Тәгаләне телебездән, уебыздан төшереп калдырмый. Ходай Тәгаләдән теләкләр теләп кенә яшик. Барыбызга да саулык, тазалык, бәхет телим. Амин, шулай булсын, Алик абый.
Яратабыз барыгызны да. Безнең Туймазы театры үзләренең тамашачысын нык ярата, нык хөрмәт итә. Сезгә.
Хөрмәтле безне экраннар аша караучы дусларыбыз, шушы минутларда без сезнең белән саубуллашабыз. Сезнең белән әле үзенең осталык дәресе белән Башкортстанның һәм атказанган Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Алик Зайлалов булды, без аңа зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Иҗади уңышлар сезгә, Алик абый! Рәхмәт, матурым, рәхмәт!